Erokamano ahinya nyi koromo ka jwang' ka endi e tielo machielo kendo bende kawuono ni endi wan ka gachiel kuom bende oganda go ikima bende isebedo kineno kaka pile ma endi en AJ Media man kod gi lakseche gi eki kendo bende matayi kaka pile en ana jwang' junior kawuono wan ka endi gi bende rawuoyi ma iseneno ka endi e chal nade wuod Ai yom baba.
ma iluongo ni kimbi kimbi wuod yes. wuod nyando wuod nyando yo men uh, aneno ka bende nyaka ne watim kodi interview mokwongo kacha chande oganda osesoko wang' mokwongo ni into karang'o mi isoko wang' jo angla to ino kiwer an aja gospel kata sani nitiere wer ma nie studio miluongo ni jalimbe uh -huh. are ko obedo recorded OJ studio uh mhm. -huh. Studio be, bende matimo maber e Luo Nyanza sani. Koro in be in achiel kuom jower. Ajawer mapako Nyasaye malich yawa polo wadhiye te yawa. Mm -hmm. Ng'ama iloro ne ok odonje polo. Mm -hmm. Polo wadhiye te. Mm -hmm. Jower mawero gospel onindo te. Jachien omako gospel mar piny Luo mm -hmm. modeyo. Ang'o miwacho ni jower onindo? Jower onindo then
Jower ok support jower wetegi. Lilian Jairo nyogolo wer ka nyoro. Wer mamit. Lilian Jairo ema neno ka timo matek sani gi nyako moro iluongo ni Carol Fe, Carol Gift mowero chonga gilo. Magi joma magi wende maneno latest of latest sani. Jo gospel onindo te. Ginindo te nadi ngene. Gini gichako ga wer ka gionge pesa. Then gidhi giyudo sponsors. Gichako wer ka gilemo matek. To gidhi giyudo sponsor moko yudo chuo. Koro jo gospel to giwe wer giwacho ni koro we adagi dichuo we anyuol alokra kijuku mar chuo Ah, koro ma kela penjo moro ni gospel e kinde mane bende ajawa poko ajawa sani iwacho ni overtake gospel kendo bende oganda nie gospel ah, oganda nie ajawa moyo gospel inyalo bedo ni ma indi okel kod ah, ka jogo ikime wero gospel moninde tich kose jo wer gospel ng'eny gi oninde tich brother John Okidi katieko ng'weya ng'ama norwaka e dalawa noywe pi wang'a ni to mano mor miwuoro Noel Kitepe kisomo nying jogo mosekoloyo e nyim jobura ka thumbe duto neno saya ruodha imiya chopi konya baba mano John Okidi onindo Nicholas Wood King kane ogolo Polo mar owanda wera wera nogolo wendno kodhier Nyasaye mower ne nodhi omiye pesa ma wiyo wil gi wero Nyasaye. Koro nyiso ni ah, Wuod Kingi bende iwacho ni odoko. Rumo.
Wuod Kingi dongo rumo. Jower ma waneno ka biro nitie milu- moro sani iluongo ni Papa Kriso mowero owero Maximo Yesu wa- wapimni wach to gi wende mamoko mago jower mabiro iwinja Jower kaka Wuod Kingi gini, Kevin Gombe, jower kaka Nicholas Omondi. Nicholas Omondi gini nower kanyo bende mabit mokalo to. Sir mari to kelo ng'wana bera kawuono ni. Sir mari to kelo ng'wana wira baba wira mondo kika Giweyo wer sani gi, gi watch mana wangla. Sani gi watch mana gima jo wangla timo. Iyudo launching mar jo wangla. Jo gospel opong' abich. Ne haleluya uro ni gidhi manyo crowd e wangla. Nyasaye wuodh dhi e ngima en wuoth madwaro joma thuondi. Joma ok pondi sani ng'iye. Ka ok Nyasaye nyaka nandi koro onge. Iwinja? Tundi madongo mag gospel. Tundi madongo.
Ka ok Nyasaye no John Okidi koro onge. To nikech John Okidi chalo ema jalamo e industry mar gospel. John Okidi bing'eni ok rumga. John Okidi ok rum.
wachore ni ogolo wer kata nitie sani ende oiko ne album launch moro mbele kaendi nitie moro mag iko gi Rose Muhando ang'o miwacho ni ente sani endi iwacho ni odok piny to eh, eh, production mare wachore ni en eh, ng'at motele piny luweche mag gospel ah, ah. John Okidi otele piny luwo weche mag gospel lakini odok piny ineno huduma mar wero gospel en huduma mar joma ok dumu kuom hudumano iwinja mm. jawer mowero gospel mm -hmm. owerowa gospel ma nyasaye donje tich mm -hmm. ma nyasaye miye tijno motim ma wer hit mm -hmm. bang' dweche moko ang'wen osemakore gi dhako moro osemakore gi mon moko dhako moro osemakore gi chuo moko mm -hmm. koro Wach Nyasaye ok med gi chwo. Ma wach mar adiera, wach matero ji e ngima. Jower ma wero gospel ng'eny gi odonje gik moko machalo kaka chode gi. Gidonje chode.
Moko dhi ka juoke mondo ajuoke omed gi power mondo gi hit. Iwinja? Mako jower ma wero gospel ne Nyasaye. Wir nitiere wir ma Nyasaye wiro go ng'ato. Koro jower ma wero gospel kawuono wawachonu ni chang' nudhi ubed piny ni ulamona marach noselamna nyaka gi Ruto to pod angima. Iwinja? An awacho wach Nyasaye, wach ngima matero ji e polo. Jower mag gospel nindo maratari. wanam mabiro mineno mm, maneno ing'inwa kwa ng'iyo chien kacha chande nitie Carol David ne nitie nya Jerusalem Carol David ne ne lamo Nyasaye kane pok oyudo ng'amo kawe mhm. kane osedhi oyudo ng'amo kawe Nyasaye mineno ni be ji ochayo sama in gi weche machando chunyi ichuogo ne Nyasaye wer sama koro iseyudo ne chuo mhm. koro iweri gi Nyasaye mago joma ne dwaro mwandu kuom Nyasaye Nyasaye nodhi omiyogi mm. Sani Carol David chwe ma mukore maratari.
Rongo chuni Nyasaye osegwedhe. Nyasaye ogwedhi koro we Nyasaye. Iwinjo? Nyasaye nowinjo lamo mar Musa. Musa nolamo Nyasaye, Musa nochung' malo molamo Nyasaye. Nyasaye nowinjo lamb Musa. Kendo ruoth ne ni kod Musa ka Musa telo ne jo-Israel. Iwinja? Jower masani odhi owe yore mag Nyasaye odonje yore mag piny. Iyudo ka jawer laro dichuo gi nyarba.
Mago ja gospel. Iyudo ka ja gospel onyum gi japiny matikriri. Jakongo ja, ja ndiwo wadwa. Emu kende. Iyudo ka chuor jawer wang'o ngotore kwar ha.
Chuore.
Uh-huh. Odak gi dichuono nikech pesa, ok odak nikech Nyasaye. Mm-hmm. Iwinja? Mm-hmm. Koro ma sama sani ka wachambua siasa mm-hmm. to wachambua gospel artist maluo Nyanza. Gima wacho kawuono ni awacha dier. Iwinja? to ang'eyo ni gin be giwinja nikech anyisogi adier. Iwinja? Ya Jakongo, ne Jakongo we uru go koko ka. Jakongo. Jakongo hiyo kelele usipige hapa. Iwinja? Mhm. Nitie gik moko ma beyo to gin sensitive. Gimokwongo. Yes.

a ok ibed abeda jawer jower mang'eny iyudo ka ok gikia ndiko wer indiko negi wer to ginyiewo wer kuom ji wer maber en wer mindiko kendi odiwo the comedian ndiko ka comedy kende odiwo be comedy ge dhi maber mijuku moro ma binduku ma binduki moro ma jaja karanda cha mijuku no wacho research motimo to gigo dhi Iwinjo? An ok anyal kopi. Ok anyal dak kaka ichal. Omari Nash, MC Omari Nash, mo, moro makelo gimoro miluongo ni talent search, gik ma talent search. Luo talent search.
Omari Nash nodhi obedo piny moparo ni en MC mathin. Olo MC kaka ogina gini, ikianga gini. En MC mathin mo odhi oparo gimoro manyien mobiro go e Luo Nyanza. Iwinjo? Mm -hmm. Tiyudo ka talent search le ni en gima dhi mako piny. Kabisa. Iwinja? Mm -hmm. Simi Kenya dong nigo na gisho. Kabisa. Dong dhi maber. Mm -hmm. En gima ne Simi obiro go mondo riw joluo. Mm -hmm. Omari Nash biro gi talent search. Mm -hmm. Dhi dhi. Ok ni mondo. Mm -hmm. Gini nigi future. Mm -hmm. Iwinja? Mm -hmm. Koro gima timore ma en wer ne Nyasaye en luong to nitie jower ma wer ne Nyasaye maber genuinely mani piny ka mapok omak lwetgi magi gik jok ma wanyiso ji kaka Omari Nash gini gi Luo Talent Search go gimanyo to gikelonwa e board to waketogi to wakonyogi e studio to warekodnegi wer Uh, inyalo wacho ang'o nikech sani endi jodolo gi jower mag, uh, mag piny luo osedonjo kanyo endi e tiktok kata mm. kanyare inyalo neno kani e tiktok licha licha inyalo wacho negi ang'o sani ahinya giromowa gi kweche tiktok nyocha giyudo ka sadaka ma wagolo e kanisa ok rom uh-huh. nikech kech ng'eny koro tiktok nitie lion uh-huh. nitiere mbidhi nitie sude iyudo ka pasto oketi ni atuma ah, tiktok to keto rege uh-huh. I'm in love with this woman to kanyare Talk uh, background mare wero I'm in love with this woman. Mm -hmm. Pastor uh, Bishop Kanyare to Bishop Majakuo. Mm -hmm. Ineno Luo Nyanza ka mm -hmm. ma bende kama nitiere jodolo malamo Nyasaye mm -hmm. nyaka jodolo madolo ne ji piny Luo Nyanza mm -hmm. sani gidok chien. Mm -hmm. Adier mar Nyasaye. Dok chien. Emomiyo uneno ka masiche omako joluo mhm. jowa tho mang'eny nikech joluo ng'eny gi sani owe lamo Nyasaye, giweyo Nyasaye. Mm. Jodolo mane lamo ne ji. Mhm. Sani wan gi, gi mama uh, ah, uh, Winnie Owiti. Mhm. Winnie lamo to ing'e ni lamo ng'ato achiel ok nyal mako piny. Nitie ogonyo ngede gini. Mhm. Sani gin kanye? Nitie jodolo mane wang'eyo mane kochung' koting'o bade ni Nyasaye. Piny luo kama kama to kwa ki lu ywak ne nyasaye to nyasaye winjo ywak gi mm. sani ere gi mm. iwacho sani bende weche mag kanisa moloyo to bure Nairobi kendo doko mana weche mag ohala ok gin lamo mag adier inyalo wacho ang'o e wach ni endi sani endi ji odoko mana ni kanisa en kar ohala to dong' mano en adier mm-hmm. ing'e ni Yesu nyocha onego bi wik mokalo mm-hmm. to Yesu nyocha oneno gik ma kobiro to obiro timo pod oiko kete mm-hmm. Yesu pod iko kete. Yesu dwa biro rodho kanyari, kanyari cha to Yesu rodho manyume mach. Yesu dwa biro rodho king'eyo ni dolo ne ji, ija dolo matiyo ne Nyasaye gadiera, tafadhali med lemo mondo Nyasaye oting'i malo. Ng'wono iwinjo? Jodolo ma wan go kaka Ezekiel ma e piny Luo Nyanza. Ezekiel ma bende nigi New Life Mombasa kocha. Eh, mago jodolo malamo Nyasaye gadiera. Jodolo kaka Prophet Owuor. e piny Nyasaye jodolo kaka Gilbert Deya awacho kuom jodolo ma wang'eyo to nitie jodolo moko matindo tindo piny kae kaka Rivaret gani iluongo Pasta Nyunja gini mago joma lamo Nyasaye iwinja to sani lemo mar luo Nyanza odok piny
ajawa ajawa omadho omadho mano kaka jodolo uh-huh. madole luo nyanza uh-huh. chon uh-huh. kane baba upasta nyathini en mtoto mesa be sero nyathi jadolo ndalo machon ne tek sani nyithi jodolo pogo pogore pogore chakre e bade nyaka e chonge muoch mana komboto ndak ndak ndak nyithi jodolo yom mhm. sadaka ma gichamo lokore kodgi mhm. nyithi jodolo ema chodo molokore nyithindo moko mag jodolo iyudo ka nyathi jadolo nyuol nyaka e dalagi to babagi to yalo ni moral low and values mhm. nyako bed rit ritri nyaka chieng' moro iyud chuori to nyare to nyuol e dalane oyalo ang'o
Are you getting that right?
nyithi jodolo te ma kudo wi jodolo Nairobi ka to gi dala mhm. mago luo Nyanza to ka riambo mhm. kawuono chopo kuomu jodolo wan kodu mhm. eh, Omari nyaka pi ne ineno jodolo ma luo Nyanza sani gima ging'iyo maduong' en pesa jodolo ma luo Nyanza nyalo yalo ni mondo iwarri idhi e ngima but ok inyal dolo e utegi mondo utegi obed maber iwinjo ing'e ni kanisa maber chakore e ot koko ose pred ose pred yani orisapol orisampol orisakul orisapol ose pred interpret ointerpret ose pred ose pred ose pred kodhi oko Mano kanisa ayo yaye. Kanisa maber chakore mana gi e ot. Hey. Wuoyi wadu koyudo kama iyako. Mhm. Koro mhm. mano e gimomiyo Luo Nyanza jodolo nyaka dog chien. Nyithi jodolo nyuol mhm. manyiri yudo kamoro nyuolo mana nyithindo adek mano nyathi jadolo to wuon to wuoni eh to nie dala to masiche Ng'eny masiche, mhm. ng'eny masiche mineno timore ni ng'ato dere, mhm. kia ng'ato timo ang'o, mhm. nyathi jadolo. Iwinjo? Ang'o miyo magi timore kama indi? Nikech jodolo masani oketo pesa mbele moloyo dolo ne Nyasaye. Iwinjo? To nikech giketo pesa mbele, chunogi ni nyaka Nyasaye owuon bende chwadgi. Be en adier ni Nyasaye osegwedho jo ajawa nikech jo ajawa wachre ni lemo samoro moloyo jogo eki ma undre ni e Kristo. To dong' jo ajawa lemo? Jo ajawa lemo, ajawa en tich matek ma ji lawore ma kok ilam Nyasaye inyalo rumo gokinyi mang'ich. machuno ni nyaka ilame Nyasaye eka ajawadhi maber. Kata prince ita dongo bero gospel, jaka dala dongo bero gospel, ema jalama dongo bero gimoro amora ma Ruoth omiya en gospel. Eli to dongo bero gospel, odongo swagi ma pok wawinjo. To jok mineno mower ne Nyasaye gospel go ineno ka gidhi maber. Kevo maka wili ower Nyasaye para kiparo jothumbe. Iwinja? Dongo gospel. Koro Gospel e chakruok mar gimoro amora but ka in jadolo wek biro nwa ni ilamo nwa Nyasaye ni mondo kik wa kik wabed gi nyithindo oko mar ndoa to in to in gi nyithindo apar kik wabed gi nyithindo oko mar ndoa to in to nyithindi onyuol gi jokwath e kor gweng' Are you getting that right? Awinji. Adhi wacho wach mine na wacho ni jodolo dwa dhi lamo na marach lakini Nyasaye omiya teko. Yeah. Kata ka gilamo na marach. Uh -huh. Nyasaye omiya teko nikech Nyasaye to ng'e na wacho adier. Kabisa. Eh. Mm. Oka oka wuoyo kuom jadolo moro amora mm -hmm. lakini awacho wach ngima matero ji e ngima. Mm -hmm. Sani wadwaro Wan e Luo Nyanza kae ma wadoyo matin matin. Mm -hmm. Yeah.
Eh, aduoki chien kacha chande ang'o manyalo ang'o ma bende jothum go eki ma wiro gospel e piny luo oromo tim mondo bende gin bende gibedie sani kama ja oseketie jothumbe ma wero gospel e piny luo Ka in dhako to wehero chwo. Jothumbe ma welo gospel e piny luo wang' gi tar ng'enygi. Ng'enygi wang' gi tar ka wang' gweno mago ma mine to ma chwo to koneno sikat kata pake motwe leso to giseyo sichu. Ing'iyane jathum ma dhako kadwa moso ng'ama dichwo. Ma oseng'e ni ng'ani to nigi pesa koro dwa mose. Ibiro neno ka reception mari gi mari opogore. Hi brother, I'm sister so and so. Aya, jatum ma dichuo bende ka dwa moso dhako ma japesa. Kwanza ka gineno nyiri ma jopesa, bora dhako riembo gari. Okia kata ni dhako no nego chwore koko ne obedo gi gari. Omoso, hello sister, I'm brother so and so. Iwinja? Jothumbe jo, jo, jo Jok ma wero gospel wangi tar to mano emomiyo Nyasaye bende weyo gi ting'o jajawa. Jajawa nosewe ni ni wangi tar wero mon iweko gi mon mane giseng'iyo. Koro jo joma wero gospel bende iye ni wangi tar to kifwenye ni ai ng'ani chodo kama ok ichak iwinj wende. Olal. Mm -hmm. Yawa joma winjo wende gospel kata king'e ni ng'ane chodo wa ng'ane wange tar. Asau support e ura pota nikech jaja obiweko gi mon to u support umielo gi. Un be gospel winjura winja. Mm. Eh. Hey. Uh, ben gima ber transition ka ng'ato wuok e weche goeki mag bende gospel kata bende wuok e ajawa kadhigo gospel kaka sami kijana noweyo weche mag ajawa sani endi ja kristo ma nyalo wacho ang'o ne jogo eki bende samoro pango mondo gime giwuog kanyo endi gidhi e gospel Aa, luwore gi luong, luwore gi luong ma Nyasaye oluongo go ng'ato. Mano ok dawuoyo, ok ang'eyo. Sami kijana to ng'a? Sami kijana achiel kuom jo ajawa mane owuok e eh, gospel ka sani endi ah, owuok e ajawa sani endi ogo gospel. Ah, ok ayange, ayango mana ng'ama ng'eyo. Joma wero gospel mang'eyo, ang'eyo. Oyier dong, oyier Simba Jay dong noweyo ajawa koduogo e- e gospel. To ok otim maber, sani oluongore ni apostol, jakuo. Hmm.
Oyiero timore nade? Wuod Fibi.
Uh-huh. Wuod Fibi dongo obukore ochako wero gospel. Uh-huh. Ma wuod Fibi kiwinjo eh, moluongore ni apostol John Eric. Sani en apostol John Eric. Sani odok e ohangla. owere koda jawa muma wacho niya muma mar nyasaye wacho niya king'ich ng'ich bed abeda mang'ich thi kiliet bed abeda maliet ha onge tiende ibed mamor mor tibed mang'ich ng'ich iwinjo koro wuod fibi cha osewe Osewe nyaka rekod thumbe. Sani ochamo mwandu ne nikech Nyasaye nogwedhi diere mano rekod thumbe. Mm -hmm. Lakini ng'e ni en apostol ke, kata en sani en apostol eh, John Eric. Uh -huh. Apostol oyudo nang'o? Dongo odhi e tiegruok.
Odhi e tiegruok kanye? Nene e piny sungu mag India kocha chade koyudo tiegruok mondo obed apostol. Ni neno ng'ama noneno.
Eh, pichni mane ogo kuno wachore no. Pichni mane ogo kuno to nodhi limbe. Mago kon mende. Mano wuod Fibi dwa lokore kon man e Luo Nyanza mabe ok wabi yie. Mhm. Iwinja? Mhm. E Luo Nyanza kaka ijago ang'o momiyo ka Jowangla launch wer wuod Fibi nitie. Mhm. Ka ja gospel launch wer wuod Fibi ok odhiyo. To en apostle. Wawacha wacha dier. Isetimo nonro. Ne. Nyocha. Emma Lonch Wer ne en kanyo. Dongo adier? Dongo Wangla, Ajawa. Nitie nyako iluongo ni Carol Gift ne Lonch Wer. Wuod Fibi ne ok odhi. Aya, ng'iye jok ma wero gospel temo setimo launching. Ka iseyudo Wuod Fibi ko launch, odhi e launching. Unless chule. To girwa ni en wir, upako. Wach Nyasaye ni en wir, upako. Opako. Kata sani donga awero agolo wer miluongo ni Jalimbe. Donga an gi wer manyien miluongo ni Nyasachwa ma jang'wono. Mapako Ruoth Nyasachwa ni. Itimo ne launching kosa ni gola gola kamano. Ah, ok atim ne launching nikech dipo ka wiya okuot gi launching no mar atari. Ching launching.
Wikuot nang'o to mano wendi. Koro abiro solo ng'ama bi launching no. Iselunyo ji sana ng'a nyalo biro launching ni onge. ing'eni ing'eni achalo nyaguok makecho mapoko ka nyaka wuongi nyaguo sudhe
Ang'o minyalo wacho ne oganda go ikiwa ni sani nitiere transition mawuok mar bende gospel owangla ben gima ber goyo gospel owangla kata ah, obedo ni gospel owangla mit machacha en beat lakini gima duong' en message iwinjo message wa deliver maber kabisa. Gospel Ohangla wamuocho muoch Kisumu. Sani wamuoche ma kata ka kata ka nitie wer miwacho ni aneno wang' ruodha korieny na maler ya wamuoche malich
wang'e nena ka piny luo nitiere pasta ma bende tiyo gi nying mar orienje iseromo gi video mage kaka otime chande neno nade macha chande mitindo maber koso dipo ni seche moko en bende uh, Michael Orienje Orienje en pasta mar piny Luo moloyo to ne oda Dwen kacha chande. Uh, video mage osebedo ka uh, chalo ka gima uh, sama opuonjo Nyasaye uh, to owacho kata chande wendo moko machon ma bende kaka ne gimiel chon ah, okelo ah, okelo okelo reflection. Wanyisie gimoro Michael Orienje ne wiye owilgo ng'ano yalo wach Nyasaye mar adiera owacho ne ji gima timore nikech sama idwa generation ma wantiere ni en generation ma stubborn bwana Nyaka irifa something to. Iwinja? Ma generation ma wigi tek ma kok irifane gi gimoro. Onge gima iyudo ka ng'ato odhi e kanisa odhi lemo omiyo wang'e okwadhe kanisa to gin e chokruok to en mochako ger molokara jok ma winjo arufu chal gi ni okonyi gi lift e gari okonye gi kodhi ka chieth oyingi vumilia ka lach oyingi to okonyi gi lift We nyiso wuon gari ni baba lor, lor, lora lae ne okonyi vumilia gi lachni no iwinja bende ok onego igol lweti oko mar gari ni eh amosou kanyo ok inyiew gachi igol e lweti mos ji iwinja koro Michael Orienje ja, ja SDA no yalo Yesu Owa- em, an Orienje an pok awuoyo kuome marach nikech o- pok ayude to en be ka ka wayude nochako hero mon wan kode mana ka Mm.
Mano message norienje. Ah, Aduoki chien e liend eh, General kama bende nyocha- nyocha waiko General kaendi ah, to wuode noloso ma bende ah, oganda nokwedo kaka ne owuoyo ne odwaro ni mondo kik bende Macha macha ok nyathi joluo. Macha ok nyathi luowa. Macha nyathi jakongo.
Ai, Onye macha jakongo. Jakongo ng'wenyo kuon. Jakisi abagusi. Ng'wenyo kuon ma wang'e mapekore to pilore. Anyway. Ineno wuod General Ogola. Akia ni ne traumatized. Eh. Akia ni ne under depression kata pressure. Eh. Nyathi jacha nowuoyo mok ber to wan kaka wan joluo wakuonge. Kuong'e nang'o? Wakuong'e. Mhm. Ne wuonu otho mhm. to onge gi lit. Mhm. Mach ok chal emomiyo awacho ni yawuot luo nyuomuru nyi luo. Kik ibukri nyuom ibinwa gi nyako moro ma jadhok moro ma koro chiki to keti koro ok idwa joluo. Nyuomuru nyi luo. Sama unyuomo nyi jomokogo ugolonegi jochiende to wan to uwenwa jochiende mier. iwinja nyiluo un be package yourself in a way that dichuo koneni to nyalo keti wife material iwinja inyalo dhi tikendo nyako machung' e tie ndara tinyuome to lokore dhako nyako matiye ba inyalo dhi tinyuome to lokore dhako nikech ok gitiye ba ni gihero gitiyo kanyacha nikech giyud kaka gikonyore iwinjo Yawuoyi masero nyiri mapod tindo, wene uru nyiri matindo somo bede gi future. Ikawo nyathi ma nyako imiyo ich kae tibole gi nyathino. Iyudo ni nyako ni koro iketho ngimane kabisa. En obiro dhi inyuome gi ng'ata ng'ata nikech koro oonge gi hope, oonge gi geno. Geno ne orumo. Iwinjo? King'e ni tuo, tuo maduong' ni kuomi, make sure ni tiyo gi yedhe ma daktari wacho. Gimomiyo awacho mano, to bende king'e ni ng'ato tuo to kik iyanye go. Chieng' marieny kowadu, sani nyawadu tuo koro iyanye ni ah, mang'ane to ndilo. Ndilo en mar gik moko te. We yanyo nyawadu. Jogi wadwarogi. Jogi jowa. Jogi wadak kodgi. Jogi riek. Jogi wadwaro riekogi. Are you getting that right? Eh? To ka Nyasaye omiyi sianda madongo, we chayo joma sianda gi tindo. Are you getting that right? Nyasaye ogwedhi gi sura ma jaber. We sayo joma ni sura gi en personal ka magwa gi. Nikech ikia ni iya nyalo wang' ma wir ramo ma alokra uh, laki dube. Iwinja? Awinji. Gima temo wacho, awacho niya, Ka Nyasaye omiyi kiri changa maongego, iwinjo? Ka Nyasaye oting'i malo kiri chaya nikech aongego. Kata kodhi jarapogi wacho ni ka ruoth oting'i malo kiri chaya naongego. Mano kodhi jarapogi. Ka ruoth omiyi gari kiri chaya naongego. Mano wabero angla.
Dongo mano ka ruoth oting'i malo kiri chaya naongego. Ei. Yeah, uh, adhoni mondo aduoki erokamano ahinya kuom bende duoko makare ne wendego eki mag gospel. Adhani aduoki e piny luo siasa matin. Uh, e kom mar Nyatike nitiere ng'at ma bende osebedo gi chia mokalo iluongo ni Ogada Memba. Ogombo ni mondo olari e kom no endi. Dong' odhi kawo.
Kanyo Mark Nyamita. Mark Nyamita en ng'ama wadhi kacha to wago piere got Kisumo. Koro Ogada dhi kawo kom ni. Ah, ma, ma, komno mar ogada memba bwana. Mhm. Ineno adwa nyisie gimoro nyatike kae. Mhm. Ema ne wakawo Mark Nyamita waketo kanyo to Mark Nyamita mhm. nodhi otimo kaka notimo cha. Koro sani ng'ama waneno kanyo en ogada memba. Suna East nitie Bruno Liende. Bruno Liende. Are you getting that right? Sani joluowa weuru miyo jo, jo padhola mhm. gino jo, jo ginene jo, jo, jo dhok mamoko ni emomiyo gino mhm. nikech onyiewonu moko kata omiyo wang'o mhm. wadwaro joluo ma nigi obwongo yawuoyi nyocha wuogo koni wadhi konyo Raila wadhi chungi baba wadhi konyo Raila ka gichopo kuno to gichako konyo Ruto giwe Raila Are you getting that right? Very sad mm-hmm. and very unfortunate. Are you getting that ah, right? Kapod wan weche mag siasa chien kacha chande ker ne oloso ni ng'ama biro laro kom ker e tielo ah, kata bende yiero mabiro nyaka bende ging'i wang' joma mine to ma endi liekore ni kaki kodek kao gavana Mahama Beg Gladys Wanga wang'ni wang'ni wan joluo wadhi bet kamora mora mm-hmm. wang'ni ne wa ne, ne wa wabet ne, ne wabet ga kamoro achiel to nikwalowa kose kwalowa to wadong' ka waneno malich sani baba dhi chung' baba dhi yudo to ka gikwalo kutu baba ma 2027 wadwa ni wakaw Gladys Wanga wamika Ruto no obed running mate mare Iwinja? Ka wasemiyo Ruto wanga, ing'eyo wanga to ok winjre gi Ruto ma kata koro wawacho ni nya timore. Uh-huh. Ka Ruto wamiyo wamiyo wanga running mate mare, uh-huh. wan gi joluo ariyo kanyo. Jimmy Wanjige uh-huh. gi Otieno pikipiki bonke. Eh, eh. Jimmy Wanjige koyudo Erokamano ahinya kuom bende bedo kete kain e nyikwa Ramogi Ajwang'. Pod wadhi mbele kaendi gi twak. Iwacho ni ka dipo ni ah, ah, o- joluo okoso komno endi mar ker kata bende baba odhi eyu nyalo bedo nade? odhi e- baba dhi baba ok ane ka baba dhi dhi eyu ok ane ok ane ka baba dhi eyu sani gima neno baba ok nyal wewa to dhi eyu mano gima ng- ku- okuya ahinya Ka ndalo mathin mane baba owuogo ni dhi eyu ogola ne gisegi muonyo. Ogola gi kawo.
Eh, koro.
koro ka baba odhi eyu no dak eyu. Joluo adi madhi ne je lengo lewgi. Mathoth. Ma kata jok moko modok koja cha maparo ni morgo. Mbuya. Ok ing'ano kwero mbuya. Baba ok ing'ano kwero mbuya monyiso mbuya ni mbuya maka ndiege. jogi ok ng'igo mbuya jogi ok ng'igo mbuya ne osomo koro notiyo gi rieko mar somo ochopo sama koro ratego ochwad mach ka jowi ratego riere piny ka pith ok inga juma ywago mbuya ni ae mbuya na kweri mbuya na kweri iwinja Oruaw joode ka Raila okwero ni omera kik idh ndegeno to owacho ni an jogi watiyogo jogi ok yal nega. Oruaw joode nolwar no piny mowang' eh.
Nikech notiyo gi jok mane nie loch. Joluowa, joluowa waleo, joluowa, joluowa, joluowa wadiwo. Oginga muya makandiege ni kanye. Robert Ouko ni kanye? Arwens Kodhek ni kanye? Jowi ogolanye gi kawo ka joluwa ywago duto joluwa ywak wadengo hey! mani ng'e ni sigiya ma wagiyogo thuond luo masani onindo liel pod numu tineno ka gikwanyo nyaka lop liel ineno ka gikwanyo nyaka lop liel ineno ka gikwanyo nyaka lop liel ei mar ogola ni ne lit onegi gikwanyo lop osruok kanyo eya ogola ya ee. Anyway, Nyasaye oker chuny CDF kama okwe. Yeah. Ka wabiro e siasa ma Kisumo, Nyakach wantiere gi ng'ato iluongo ni wantiere gi ng'ato miluongo ni Opande Wuon Mula. Obiro kawo gino sa apar gariyo gi forty two. Woman rep ma Kisumu iluongo ni Esther Raila. Kapok idhi ang'o pod wan ma wapango ni gini in ijafwamo kod keyo wan wan jo jogi nene tekele soji watekele sa watekolosi wateko ya watego eh, eh, eh Penj gima nidwa penjo no. Nyakach kaendi nitiere jawuoyi ma ok ituomo nyingi. Kiweyo pande nitiere Angudha, ma Kuja biro kata bende Aora Yoro mano wuod Nyakach. Nitiere kata Trevor Mbija a jafwambo gi keyo. Jogo tiwe kanye? Andhoga.
Anyisie gimoro. Ombija paro ni kaka ne Agawo oyudo gino kata kaka ne Ben Oluoch okel, okel oyudo gino. Oparo ni en bonyalo yude mayot kamano. Anyise gimoro. Ing'e gimomiyo awacho kuja biro ber. Angudha bende ber kabisa. Mago yawuot luo mathuondi ma wang'eyo. Iwinjo? But nitiere competition. Nyaka dhi ok wadwa ni mi ng'ato direct nomination. Nyaka atika dwaro ni yawuoyi wuok oko ombijo bia bia gi UDA neno. Neno. mobiro gono wanene but yawuot luo kaka angudha kuja biro gini go ni kwano ng'a gini yawuot uh, uh, angudha ya kuja biro en ng'ata achiel to gi uh, bende uh, Vincent uh, uh, Obuya kata Vincent Obuya Vincent Obuya gini gidonge ma e, e, ema, ema noriwore gi ng'anene gi ombija gini mondo giked ne ng'anene kes cha gi, gi frem opande Vincent ber iwinja Vincent Obuya ber nikech tiyo bo tiyo maber iwinjo lakini no onego sit up down osapoto pande iwinja osapoto pande wuon mola ka nikech opande dhiga timaye dhiga timaye koro wang'ni to jok opande ojipanga iwinja Vincent ok rach Vincent tiyo matek angudha kuja biro be tiyo matek haya nyando ka wantiere gi Ken Nyale Ken Nyale mhm. wan gi Ken Nyale majority leader ma Kisumo bende tiyo maber. Iwinja? Ana kwanu ni yawuot luo ochilo wuon wuon mbogo be tiyo koyo cha maber. Ma nyathi moro nobukore ni dwalaro go chilo kom wabiro chwado mala. Ochilo en a disputed. Mm-hmm. Moro bobukore ni dwalaro gino ni dok lero gi wanga. unless wanga owuok odhi e com presidential to kaka owuok odhi e com, com presidential wanga pod ni governor ma Homa Bay tano tena Rusap Dhap Karoli to gi Mbadi chal nade kodi? an mano kadonje Karoli gi Mbadi gin joma wigi tiyo te iwinjo gilaro power interest of power To adwa nyisi ni Mbadi en veteran Karoli. Mbadi en veteran Karoli be jachama. Koro kanyo ok anyal donjo nikech gima gilara kia to be pok adhi keto gi piny. Adhi manyo Mbadi to apenjo gima gilaro gi Karoli. Acha kama nyuka roli. Ka barada bro nyiso ugi magilaro. Ka watieko ni kicha sama wa ngwa kaindi mokalo wadok chini kama nwa chako kodo chande. En ote mane ma in go mogik ne gospel artist ma bende kaluo kata chande kata bende oganda go ikima wero thum mar pako Nyasaye piny luo. Anyiso gi ni doguru kuom Nyasaye. Doguru kuom lemo matut, tweuru to ulam Nyasaye mondo Nyasaye oting'u malo. Wadwaro ni mondo ulam Nyasaye motegno mondo Nyasaye ogwedhu. Wadwa ni ulam Nyasaye motegno mondo Nyasaye ochung' kodu. Wadwa ni wadwa ni wachier gospel industry e Luo Nyanza. Chon nyaka na nen kende to nomako piny te. Tunaenda Kanani, tunaenda Kanani, tunaenda Kanani. Hey, hey.
No nyakanani. Nyakanani. Mm -hmm.
Iwinja? Koro gima dwaro gospel industry nyaka bi malo e yo moro amora. Gospel industry nyaka bi malo e yo moro amora. Wan wadwa dhi lamo Nyasaye. Ka nitiere wach ma wacho madiera mochweyi, kik ilamna marach, lamna mana ngima. Nyasaye ogwedhwa. Wadwaro mondo gospel industry obi malo. Iwinja? Kama jawa nitie.
Mo okala jawa nikech ma to wach makelo ngima. An alando wach Yesu ma alando wach Yesu ma ne nokelo warruok. Mhm. Ma e wach Nyasaye ma kelo ngima. Mhm. Ni onge gimoro e kind oganda kod polo kod piny. Mok en wach Nyasaye. Mhm. Koro wach Nyasaye ma wawachono. Wach Nyasaye ma wawachono ema nyaka watim. To joma wero gospel owe walo, mon ma wero gospel owe chode, ochom Nyasaye tir. In idhi support jawend gospel gi roho maler gi chuny maler imiye alufu mia achiel ochako text ya ibeba i sweetheart nonsense. Iwinja? Yes.
Yawuowu be mawero gospel Nyaka ng'e malong'o ni mae sama Yesu duoge. Mhm. Giwe wang' tar. Mhm. Gichom Yesu tergi problem gi. To ka Nyasaye oseting'i malo, mhm. wek bukorini koro ichako piem gi Nyasaye. Mano usensi. Erokamano. Mane makelo giko ma chenro ma kawuono ni endi ma bende ne okelni koda na Jwang' Junior kama bende wamedo menyo piny luo moloyo to industry mopogore opogore kama kawuono wagoye mbaka kaka jo gospel go e kima pacho kaendi moloyo to e alwora mar Nam Lolwe kata piny luo osegoyo okang' ong'ala mane ma gisetimo kata bende kinda mane ma giketo mondo gine ni weche go e kima gospel ochung' kar tiendgi. Oriti masani oromo e tielo machielo kendo ne chenro machal kod maendi.